Biss, Dun Karm kien ukoll tifel żgħir li jiġġerra fit-toroq jilgħab ma' sħabu. L-awtriċi Rita Saliba tpinġilna stampa kkulurita ta' Dun Karm bħala tifel fil-ktieb bit-titlu Karmenu, it-tifel li sar poeta.
Dun Karm Psaila twieled fit-18 t'Ottubru tal-1871 f'Ħaż-Żebbuġ. Missieru, Filippu, kien ibaħħar ta' spiss biex jgħajjex il-familja u t-tfajjel Karmenu qatta' tfulitu m'ommu, Nunzjata. Trabba fl-ambjent tal-kampanja Żebbuġija fejn tgħallem iħobb il-ħlejjaq, ir-raba' u n-natura. Ta' seba' snin daħal l-iskola tal-gvern fejn kemm l-għalliema kif ukoll sħabu kienu jsejħulu Karmenu. L-istorja Hija tat tifel kien jgħix f'ambjent rurali ħafna, Ħaż-Żebbuġ. Kellu għal qalbu r-raba', in-nies li trabba magħhom, sempliċi, baqgħu għal qalbu ħafna anke f'termini li anke fil-poeżiji tiegħu ħarġu ħafna dawk it-termini li kienu jużaw dak il-kliem, il-pajsaġġ, id-deċiżjonijiet li kien jieħu. l-għalliem tiegħu li kien jinkoraġġih u l-għalliema tiegħu u anke meta mbagħad eventwalment sar qassis li kien preżenti l-għalliem tiegħu waqt iċ-ċerimonja. U il-ħajja tiegħu kif sar poeta u kif beda jikteb bil-Malti, għax Dun Karm mhux minn dejjem kien jikteb bil-Malti, però dejjem kien Jikteb dwar l-għaqda, dwar il-sin pajjiżna, eh, kien iħobb ħafna l-art weridu. U għalhekk huwa l-poeta nazzjonali mhux għax sempliċiment kiteb il-kliem tal-innu Malti. Ħassejt iħtiġa li nikteb dwar Dun Karm, it-tifel dwar Karmenu, biex nippreżenta ritratt lit-tfal li dan il-poeta xi darba kellu tfulija li bħali u bħalik kellu il-ħbib tal-iskola u l-ħbib tal-lob u li kulħadd kien jisejjaħlu Karmenu. Kont issibu minn ta' qoddim waqt xi logħba ballun. Wieħed mill-għalliema, Ruġġier Dimek, kellu biċċa xogħol biex jiġbor li tfal lura fil-klassi wara l-ħin tal-mistrieħ. Karmenu minn dejjem kellu lil raħal twelidu għal qalbu. Ta' ħdax-il sena kellu ktieb miktub bit-Taljan. Dan kien mimli bil-ġrajjiet ta' Ħaż-Żebbuġ. It-tfajjel Karmenu bilkemm ried jitilqu minn idejh, kemm qrah bil-qalb. U kemm ħolom b'wied qirda, wied li jinsab fl-inħawi ta' Ħaż-Żebbuġ. Xi darba nixtieq nikteb dwar dan il-wied hekk sabiħ. Ħaseb it-tfajjel. Ta' erbatax-il sena, Karmenu daħal is-seminarju minuri fil-Furjana, fejn għadda sentejn jgħix ma' studenti sħabu 'l bogħod mill-familji tagħhom. L-għaqal u l-valuri li għaddietlu ommu Nunzjata għenu biex Karmenu jagħżel li jidħol qassis. Sentejn wara, beda l-istudji tiegħu fis-Seminarju Maġġuri. Biex wasalt għal din il-pubblikazzjoni, ir-riċerka tilgħab parti importanti ħafna fi ktieb biografiku bħal dan, li tnoqgħod attenta x'ninkludi u x'ma ninkludix, għat attenta ħafna li dak li li nħalli barra, ma nħallix barra avvenimenti importanti u dati, Kelli naqra l-kitbiet tiegħu flimkien ma' poeżiji u l-karattru beda jitlaħħam quddiemi, li huwa naħseb importanti meta tkun qed tikteb dwar personaġġ. Barra minn hekk li naħseb ħaġa importanti ħafna żammejt f'moħħi l-udjenza li għal min qed niktbu dan,